namoota bakka tana ga'eef ibaadaa teenya tan hojjenne rabbi nurraa haa qeebalu qeebaltii rabbi nuuf haa kennu akkasitti namni amma barbaachisaa ta'e isa kanatti aanee wanni namni ganaa arma booda hojjetu 28 oguu 29 ta'e waa lama keessa jira soommanni immaan taxluu ashaaru ee shahru shawwaal baatiin shawwaal yoo ka dhalattu taate oo istahallat yoo ka baatiin shawwaal dhalattu taate guyyaa 29 irratti guyyaan 30 hidha taame yoo kan 30 guutu ta'u guyyaan tokkoffaa shawwaalaa achirraa ta'a jechuudha 30 booda Saniif amma wanni dhaabbata arra waan muslimni as booda hojjetuu qabu maal maal haa hojjetu yoo jedhamu akkuma beekamu tokko sadaqatul fixriidha jechuudha. Sadaqatul fixriidha jechuudha.

waajibaawwan keessa laalamtii jechuudha. Dirqama ilmi namaa raawwachuu qabu keessatti laalamtii jechuudha. Zakaan fixiriidha. Kanaaf namichi zakaan fixiriidha itti gahe.

maqaa rabbii isaa dubbatee ka salaatee jeen kanaaf nam tokko zakaa fixriidhaa maqaa rabbii dubbachuun sun maale allahu akbar jechuu dhoggu karaa dirree eeydaa tan deemu jechuu fasallaa jechuun ka salaatee jechuu kanaafu namtichi gara

Kun hundinuu ni tahaa jechuu. Hee, Ni taha jechuu. Kanarraa kan nudha dandeenya jechuu jira amma kanarraa. Tayyib. Eh, Jara hamma kanarraa Sugud tokko kannina. Sugunni tokko ammaan tana hisaaba keessatti akkam ta'uu dandaya? Qaddarahuun ulamaa kiiloon nis oo arba'ina giraaman kiiloo lamaa fi nus kiiloo yoo ta'u takkaa'uu kiiloo lamaa fi giraamaa afurtamni qayyadanii jiran dubbatanii jiran jechuu lamaa onni warri waan kanaa jechuu sugunni tokko arbaatu amdaadiin muddii afurii.

barbaachisaan isaa akkan akka inni ta'a jechuu falaa eena tusraf akkana gaaboo mataa tukhraju zakaatul fixri wa ilaa eena tusrafu gizee akkam zakaan fixrii baafamti achi booda hoo eenyu hatti kannamuu qabdu hoo kana waliin laallaarra Kana waliin laal. Namoottan zakaa fudhachuudhaaf malaa ta'e kana waliin laallaa jechuu. Yeroo tan baafamti wal naman gaafachuu nama naman gaafachiisu laabudda yakuuna qabla salaati ilciidii salaata ciidaatiin dura ta'uudha qaba. Wa amma in a'xaa ba'daha eega iida boodaa yoo haa kennu taate

Haa. guyyaa lama gala. Eh, iidaa dura kan namuu si waajiba. Iidaa duratti. Ani soomanaan ta'e jedhanii fuula dura Waa ammaa bidaayatu. Eh, ni soomanaan jedhanii namaa hannuun hokkame. Waa ammaa bidaayatu waqtil wujuubi. Jalqabni dirqamni sirra raawwachuudha. Fooqa ghuruubi shamsi aakhir yoomin min ramadaan. Laa. Dirqama keessa seenuu fi seenuu dhabuu keessa jirti.

tashawwaali dhalatee mire walii waajibni siise seene yeroo magriiba salaatte irraa kaasee dirqama keessa jirte jechuu kabaru yuudaa dirqama keessa jirte achi dura hoo achi dura dirqama hin qabu nam tokkollee nuu fixrii baasuun achi dura dirqama keessa hin jiru Walaakin guyyaa tokko guyyaa lama fuuldura inni kannita moo hin kannitu? Zakaa fixriidhaa fuula dura kannita moo hin kannitu? Fuula duratti warri salaftoota irraa warri akka Abdullaa ibn Umar faa ka dura kannu ni jira. Guyyaa tokko lama akkas kanarra dhaabbatanii ni baqqa'aa jiran. Haala maslahaatu laalama garuu.

Siif qadeeysee waajiba rabbii dayya'ee godda'ee ittiin rakkata malee zakaan fixriidhaa qada sirratti taati malee sirraa hin haftu dirqama kanne qadatti qadooytee tagalata hin qabne jechuu hin dhiifamtu adaba qabda

li'annaa haqqun lil'abdi haqa gabroottaniiti odoo haqa rabbii taate woyyaadha maaliif haqa gabroottaniiti kun haqa rabbiitii miti jechuudha haqa rabbii yoo kuftees tawbattee bakka deebisuu dandeessa kun haqa gabroottaniitii deeyniidha haqa gabroottanii san firra dhiisuun Gaafa deynii rabbi taatee yoo haqaame ta namaa faan irra jabduudha jechuu. Falaa tusqit damaanan fi huquuqin lil malaa jechuu jira. Haqa hafaltiin haqa gartee namaa keessatti kufumaa hin taatu. Kanaaf akkana gaaboo. Warra ammoo haqa rabbii keessatti tawbattee istighfaara gootu siif araaramaa jechuudha. Haqa namaa keessatti waan san kafalteeti achi booda tawbatta. Baabaan beekamaadha. Waan haqa namaa ta'e dura haqa namaa galchita. Achi booda ni tawbatta. Haqa rabbii ta balleessite immoo tawbaan cufuu dandayaa jechuudha.

Daagustaa waan akkana fakkataa fi waan akkanaa kan itti dhaqqabu kana jechuudha. Asliin kana baasuudha. Walaa yuudalu anhu ilaa ikhraaj ilqiimati maallaqa bakka buusuun irraa maquun karaa maallaqa bakka buusuudhaatti hin tahuu jechuudha. Gaafa dararaan akkaan jabaatte yoo taate malee kan namni jireenyumaa waa takka gartee wanni maan kafalan takka hin jirre dhabni dhufe namni dhabee maallaqni bichaan ka jiru taate yoo ta'e malee gaafa sanuu illaa lidaruuratin oo haajatin malee jechuudha. Baabsan malee hin taatu asliin midhaanuma kana kannuudha. itti fayyadaman midhaan antiyyaa waanuma kana baasuu irraa hin deemu jee usmaan faanis gaafa duraa radiyallaahu anhu ardaahu rabbiin isaanirra haa jaalatu kanuma maallaqninis akka biroo jiru midhaanuma kana kannanii jechuu kanuma maallaqninis hedduun jiru midhaanuma kannaadhaa turan jechuu Gaafa sanii warri Madiinaa keessaa fi biyyoota Makkaa keessa midhaan yoo bitan malee maallaqamaa jira durattuu. Salaafaa kunoo biyya Shaamirraa qamadii ambaatu min ambaata Shaamitti kannanii maallaqa fi dura. Gaafa san maallaqa gaafa fidan san maallaqaan fidattii bar jarri. Hanguu maallaqaan fidatan san kanuma fidatan san kan jiran kunoo. Hedduu wanni hojjetanii fidan. Achirraa qamadiinis shaamirraa dhufte hedduun. Kanaafuu maallaqa kannaadhaan turre jechuu jirri. Maal kannan malee inni isaan kannan waanuma ayyaname kana dubbatame kana kannan. Tole isiin akkasuma kannamte jechuudha. Gaafa daruuraan jabaatte rakkoon gurguddoon dhufte yoo ta'e ala. hin dandayamu hin dandayamu jechuu zakaa fixriidha asluma waan hayyamame kana kannanii midhaan fedhu haa gurguratu Firaan gurguratuu dandaya. Midhaan gurguratuu dandaya. Nuti kanuma rasuulli irra nu ajajje sana irra baafna jechuudha. Ajajje jala waan deemnu jechuudha. Maslahaa midhaan maslahaa ni qaba yoo fedhe maslahaan ni taatiif isumaafuu. Laakiin gizee takka takka yoo maslahaan irra taate Ni jira warri ijoollee yoo jiraate aslumarra deemuudha gaariidha jechuudha. Maslahaadhaaf faayidaa miskiinaatiif maallaqa yoo taate hoo warri ijoolleen ni jira beeka. Hoggisa maslahaa saniif jecha maallaqa masayyoo kannaniif hoo ijoolleen ni jira. Garuu nuti ajaja raawwannee maslahaa san inni yoo godhate hoo nuti ajaja akka nu kanname raawwannee Faayidaa san inni ofii irra oolfatee yoo ni dandaya rakishaa mi midhaan akka birootti maallaqattis irraa oli gurguratuu dandaya waan ta'eef jecha namichi kun. Nuti sunnaa nabii san gaxxamuudhaa irra nu barbaachisa jechuudha. Sunnaa san gaxxamuudhaa irra nu barbaachisa jechuudha. Tole warra fudhatu kana Ilaa mat ilaa'een tusraf garami kannamti oggaa jennu haalaan loo irratti kannamtu. Garuu nama saddeeti kannamuun akkuma Qur'aanaan dubbatame beekamaadha. Wasfii siftii jarri saddeettan qaban ta akkam ta'uu qabdi dhalaa.

Ittuma kanaan kan islaamuun isaa kajeelamu ta'us ee ee ee ka ka- ka islaamame jiraatus ka islaamamuudhaaf eegamu taatus itti kannama ni dandeessa itti kannoo haganaa islaamamuun isaa kajeelamu gara isaa kanaas deebisuudhaaf jecha waan sanirraa itti baasuun ee numa jirti. Kan manni na dura hin islaamamin jechuudha. Hee? Kan manni na manine. Wal mu'allafati quluubumi maanaan isaa lama. Tokko warra islaamee fi lammaffaan warra ganaa eh, islaamummaan isaanirraa kajeelamu jechuudha. Kanaaf eh, wal aamiliin wal mu'allafati quluub wafirri qaabi nama gartee gabrummaa jala jiru baasuu meeqa?

Namicha bid'aa naanneessu zakaatti kannuun ni ta'a. Miskiina haa ta'u, kadeenii haa ta'u, jara saddeetan irraa ka fedhee haa ta'u. Ow man yastaa'iinu bihaa alal ma'asiyati. Nama dilii ittiin gargaaramu hoo itti kannuun ni ta'a. Ee. Zakaa ati ni kannitaaf ammuma deemee mana farshootiin seena inni miskiina miskiina hogguu dhufee fudhatu fudhate fuluuqaa taatu sirra garagalee kuta gurguratee mana farshootiin dhaqa achumaa inni saniin dhugoosee ee oo yasta'iinu bi alaa maasiyatin gayri haza diinuma tana tan tahiinuu ka irratti hin gargaarsifatu yoo ta'e

Ka zakaa haqa godhatu tahanii garuu haala sadii qabaachuun isaanii hin hafu. Xab'aan itti beekamaadha haaluma sadi qaba. Tokko an yakuunu muslimiina xaa'i'iina muqimiina lisharaa'i'i. Muslimtoota tahaniiti warra qaalii rabbii bulu tahanii warra shari'aa rabbii gad dhaabee jiraatu tahan. Hee tokko kana jechuudha. Muslimtoota shari'aa Rabbiitiin bulan, ka Rabbi jala bulan, ka akka Rabbiin je'etti dalagu jiran, misaakiina jara saddeettan san taane tokko kana. Lammaffaani an yakuunuu min ahlil bid'il mukaffirati warra bid'aadhaa ka bid'aan isaanii isaan kafarsiiftu.

Takkaa warra dilii dalaguudhaan beekamoo dhaataa miskiinuma garuu isaan haalli haala sadeen kana jechuu tokko kam hin jenne muslima ta'eetuma warra bid'aan muslima ta'ee warra qaceelo karaarra jiru taakka muslima ta'ee warra bid'aa nama kafarsiiftu dalagu jiru lama muslima ta'ee warra Bid'aa naman kafarsiifne dalagu jiru muslima yookaan hoo dilii dalagu jiru jechuudha. Jarri namni saddeettan sun haalli isaanii hamma kana ta'uudha danda'a jechuudha. Haala kanarraa tokkuma ta'an isaan. Immaa muqiimiina lisharaa'i xaa'iina lillahi azza wa jal. Warra shari'aa gad dhaabanii qaalii rabbii godhan tokko kanaa mire kuni fahaa ulaa'i. Tuftahu ilayhimu zakaatu jara kana zakaan itti hannutti haqni isaanii jechuudha. Jara kana jara muslimtootaa ka qaalii rabbii godhanii adaba shari'aatiin jiraatan kuni izaa kaanuu min ahlihaa warra saddeettan kanarraa yogguu tahan zakaa itti hannamti likkitti jechuudha ceellotti. Tole warra bid'aa warra nama kafarsiiftu dalagu sanoo.

Bid'aan kafarsiftu garuu islaama irraa isaan hin baaftu. Takkaa hoo warra maasiyaati, warra diliiti jechuudha. Farshoo irraan ta'an, waan adda addaa irraan ta'an, sassalaaxaas gizee gizee nama sassalaatan, bakka isaan hannan dhiisan warra kanaa kana. Warra eeguu garii numa hatu, numa salaatu, hoo garii numa saamu, numa salaatu, hoo garii waa balleessu numa salaatu. miskiina garuu zakaa barbaada bid'aa naman kafarsiifne dalagu jiran ammaas Dibaa- bid'aa kaafira jedhe kun ittiin hin jenne takka dalagu jiran wal yuuxoon haaza hukmin sanii maali yaa kannamuu jirkaa jirri kunoo fahaa ulaa'i jarri kun

Bakka hin taane akka inni deemu baasii hin taane bakka ta- bakka hin taane baasii isaanii geggeessuu taa'an je'ee zanni isaa keessa yoo kun injifate falaa yu- falaa yajuuzu an yuuxuu min azzakaati zakaa fudhachuun ta'u jarri sun jechuudha. Yommuu lakki jarri kun waa bakka bakka sanii ga'uus hin dhaqqabanii jettee zannii ta'e keessatti Isaan kun warruma yoo taates itti fayyadamuun oolanii jechuu yaanni keessan si keessa jiraate yajuuza yuuxaa maasiyuma tanarraa uumee diluma tanarraa wayyaa'uun oolu jechuu yoo si keessa jiraatte karaa zanniin ta'e itti gorte deemti sun. Yoo zanniin ta'e haala isarraa hubatamaa ta'e qabatamaan duraan beekamu kanaan namni kun fuudha bakkuma hin taanetti hin deemaa Fuudhu bakkuma hin taane geessaa, fuudhu akka hin taane goggodhu jiraa sammuun tee irraa si qayyamatte ittiin kannitu. Yoo lakkii wayyaa'uun oolu jettee namoottan inni sassaa'ibu wajjin wal hubannaa isaa waan qabduuf jecha ha- waa'ee sinuma balleessaa diliis dalaguuttuma jira. Boos maqaa siif kan hin hagaa'e waan hamtuu dhiisi jechaanii karaa kanatti itti tartiibeessite.